Salam dostlar, bu gün Hytaý barada ýene bir wideo. Dostlar, bu gün Hytaý barada bize tanyş, nätanyş, geň galdyryjy, aýylganç käbir zatlar barada gürrüň edeliň. Ilki bilen Hytaý diwaryndan başlaýas. Hytaý diwarynyň taryhy iki müň ýyldan gowrak mundan öňe çenli gidýär. Hytaý diwarynyň näme üçin gurlandygy barada häzir adamlaryň, taryhçylaryň birnäçe Pikirleri bar we bulardan iň dogry diýip hasaplanýan iki sanysy, birinjisi, biziň atalarymyz bolan hunlardan, ýagny hun döwletinden, taýçada Şiong Nu diýýärler, Şiong Nudan goranmak üçin, ýagny olardan gelýän, olar demirgazykda ýaşaýar, demirgazykdan gelýän howpdan goranmak üçin salypdyrlar. Ilkinji başlaýan ýeri-de. Şu wagtky Pekiniň gündogar taraplaryndan başlaýar, ýagny okeana dogry, deňize dogry tarapdan. Soňra hakykatdanam demirgazyk tarapyny doly diýen ýaly gurşap alýar, günorta tarap gitýär. Demirgazykdan gelýän howp we gün batardan gelýän gün şolardan goranmak üçin salnan. Salnan ýerine seretsek, hakykatdanam hunlardan goranmak üçin salnan ýalak bolup görünýär. Ýöne ýene bir sebäbi bar. Hytaýlar irki döwürlerde diňe bir Hytaý döwleti ýaly ýeke-täk bir döwlet bolup däl-de, Çiň hanlygy, Han hanlygy, ýene Taň hanlygy, Ol hanlygy, Bul hanlygy, şolar ýaly köp hanlyklar bolup ýaşaýarlar. Aýdyşlaryna görä-de, hytaýlar, ýagny hytaý hanlyklary öz aralarynda oňuşmaýanlygy üçin demirgazykdaky, iň demirgazykdaky bir hytaý hanlygyndan goranmak üçin gurlandygy aýdylýar. Uzynlygam ýigrimi bir müň iki ýüz kilometre golaý. Bu ýigrimi bir müň iki ýüz kilometrlik bir beýik diwary bir ýylyň iki ýylyň içinde ýa bäş ýylyň on ýylyň içinde salmadylar. Munuň üçin. On asyrdan gowrak, müň ýyldan gowrak wagt harçlapdyrlar. Ilki bir bölegini bitirýärler, soň ýene bir bölegini bitirýärler, soň ýene bir bölegini bitirýärler. Şeýdip, şeýdip iň soňundam asly bölek-bölek, soňra aralaryny sepläp, ullakan bir Hytaý diwaryny öwrüpdirler. Ikinjisi, häzirki ulanyp oturan Ýutubyňyz ýa-da Instagram, Telegram, WhatsApp, Twitter ýaly sosial medialar we messenjerler Hytaýda bloklanan, ýagny ulanma mümkinçiligi gaty gysylan. Hytaýlylaryň öz önümi bolan TikTok-y hem bloklapdyrlar. Bular ýaly messenjerleriň ýa-da sosial medialaryň öz hersiniň bir alternatiwi bar. Mysal üçin, Google-a derek Baidu-ny ulanýarlar. Tutuşlygyna hytaýça we Google ýaly daraýjy hyzmatyny etýär. Instagram ýaly, Instagrama edil meýzeş diýip biljegimiz, ýagny hytaýça Weibo diýip bir platforma bar. Ýani bulam bir sosial media platformasy. Ýene şoňa meýzeş, şoňa meýzeş, şoňa meýzeş her bir sosial medianyň ýa-da messenjeriň bir alternatiwi bar diýen ýaly. Internet nähili? Internet örän güýçli, pes däl. Islendik ýerde nomeriňe puluny, tölegini salyp bilseň, internetiň işläp dur. Elbetde bular ýaly bloklanan hasaplary, bloklanan platformalary, messenjerleri ulanmak üçin hem ýene vpn ulanmak gerekli. Vpn ulanyp. Ählisini diýen ýaly açyp ulanyp bolýar. Ýöne hasap açmak islän mahalyňda hytaý nomerleri bilen käbir ýaňky ýaly platformalaryň üstünden hasap açyp bolmaýar. Üçünjisi hytaýlaryň aglaba bölegi birinji iýýärler. Ýani çörek biziň üçin nähili mukaddes bolsa, biziň üçin nähili kyn günlerimizde garnymyzy doýuryp bizi halas eden bolsa, nähili mukaddes gowy zat hasaplanýan bolsa, birinjisem hytaýlar üçin edil şolar ýaly. Elbetde olar ýaly gadyryny ýitiren bolup biler biraz ýöne. Edil biziň uruş döwründe ýa-da garyplyk, açlyk döwürlerinde çörek bilen oňup gezişimiz ýaly, edil hytaýlaram bir wagtlar bürünç bilen, ýagny tüwi gaýnadyp, şoň bilen öz açlyklaryny gidirenler. Ýene-de bir zady bar hytaýlaň, bizde nahar iýdiňmi? diýilmeýärdem, çörek iýdiňmi? Nan iýdiňmi? diýip soralýar. Edil hytaýda-da şolar ýaly, nahar iýdiňmi? diýip soralmaýar-da. Birinjidiňmi? diýip soraly. Dördünji, Hytaýlar uzak ýaşaýar we öz ýaşlaryna garanyňda has ýaş görünýärler. Bu näme üçin bolýar? Esasan, meň pikirimçe, hytaýlar hemişe hereketde bolýanlygy üçin, bedenini berkitýänligi üçin, hatda ýaşuly bolsalaram, öz bedenlerini berkitmek üçin bir özlerine hobbi tutýanlyklaryna we çagalykdan eýýäm bir basketbola, futbola höweslendirip çagalaryna beden berkitmegi öwretýänlikleri üçin özlerem Ýaşym uly, kiçi diýmän, köpçülik boldy ýa azlyk boldy, olar ýaly zatlary diýmän, köçelerde tans etýänlikleri üçin ýa-da köçede ylgaýanlyklary üçin, arkaýyn ýaşaýanlyklary üçin geýnip bilen, dar bolsun, giň bolsun, ýa bolmasa uly bolsun, kiçi bolsun, balak bolsun, uzyn köýnek bolsun, näme bolsun, Arkaýyn geýip, arkaýyn özüni duýup bilýänlikleri üçin has uzak ýaşaýanlyklaryny düşünýän. Ýene-de elbetde iň esasy sebäplerinden biri, nahar iýen wagtlarynda ýag bilen gowurtmaçlanyp iýlen naharlary az iýýärler. Muňa mysal edip, et bişiren mahallaryna-da ýaga kän gowurmaýarlar ýa-da başga bir zatlar eden mahallaryna-da ýaga kän gowurmaýarlar. Eger ýaga gowuran ýagdaýlarynda-da muny az iýmegi özlerine gowulyk bilýärler, ýagny köp iýmegi özlerine zyýanlygyny düşünip bilýärler we iýen zatlary hem käbir et önümlerini gaýnadyp, suwuň içinde gaýnadyp ýa şolar ýaly iýenligi üçin känbir bişmedigräk zatlary iýýärler. Gök önümlerini has köpräk iýmäge çalyşýarlar, şonuň üçin hem ýaş görünmeklerini we özleriniň janlarynyň bedenleriniň sagdyn bolmaklaryny sazlaýar diýip pikir etýän. Bäşinjisi, Hytaýdaky ulanylýan dil dialektleriniň üç ýüzden gowrak sany bar. Her şäheriň, her obanyň, her etrabyň kähalatlarda garrylar bilen ýaşlaryň gepleýiş dialektlary birmeňzeş bolman bilýär. Altynjy, nagyt pul ulanylmaýar. Şu ýerde gezip ýören adamlaryň içinden haýsyndan sorasaň, ýanlaryna bir köpük ýa-da kagyz pul hiç hili ýanyndan pul çykmaýar. Hemmesi. Telefondaky gapjyklaryň içinde, ýany WeChat atly alpbeý atly iki sany platforma bar, iň esasy iki sany, ýene başgalaram bar, ýöne kartyňy birikdirýäň we hemme puluň şol gapjyklaryň içinde bolýar we islendik bir baran ýeriňe, isle oýnamaga bar, isle bir zat satyn almaga bar, isle iýmäge bar, isle ýatmaga bar, hemmesi hem telefon arkaly töleg edilýär, nagt pul ýok. Ýedinjisi, ýaşyl papak. Adamlar ýaşyl papak geýmeýärler. Näme üçin? Ýaşyl papak geýmek, seniň ýanýoldaşyň ýa-da söýgüliň saňa biwepalyk eden bolsa, saňa şony bilenler, sen indi ýaşyl papak geýäý, indi sen ýaşyl papak geýseňem bolýar diýen manyda. Şoň üçinem köp adamlar ýaşyl papagy geýmän bilýärler. Sekizinji, Hytaýdaky adamlaryň ýaşaýyş ýerleşimi. Hytaýyň gündogar tarapynda, ýagny häzirki meň ýaşap ýören tarapymda hytaýlaryň togsan dört prosent halk ýaşaýar. Günbatar tarapynda bolsa galan alty prosentik adam ýaşaýar. Ullakan giňär alty prosent düşýär, ýene bir ýerine-de togsan dört prosent düşýär. Dokuzynjy Hytaýyň sagat zonasy dostlar. Hytaýyň sagat zonasy birhili örän giň. Şular ýaly uly territoriýasynyň bolmagyna garamazdan, ýekeje sagat zonasy bar. Bu-da elbetde sagadyň üýtgemegine getirýär. Mysal üçin, gündogar tarapynda agşam sagat altyda alty otuzda zatda Gün batýan bolsa, günbatar tarapynda, günbatar nokatlarynda, agşam sagat on birde, on iki töwerekler, şolar ýaly sagatlarda Gün batymy ýaşalýar. Arasyndaky tapawuda serediň. Türkmenistan bilen Türkiýäniň arasynda iki müň bir ýüz kilometr araçäk bar dostlar we bu araçägiň hem iki sagat araçägi bar. Türkmenistan sagadyndan Türkiýäniň sagady iki sagat yzda. Hytaýyň araçägi, ýagny Hytaýyň gündogaryndaky nokatdan Günbataryndaky nokada çenli bäş müň iki ýüz elli kilometr aralygy we iki ýarym esse, ýöne iň gündogardaky nokatdan iň günbataryndaky nokadyň sagady deň işleýär. Edil şu ýerde häzir sagat iki bolup geçdi, iki on bäş, günortan. Günbatardaky nokatda-da sagat şu wagt iki on bäş. Sagatlar deňem bolsa, gün batymyndaky sagatlaryň tapawudy bäş sagatlygy, gaty uly tapawut. Ýagny men tomus wagtlary bu ýerde agşam sagat. Ýedide gün ýaşýan bolsa, gün batymy bolýan bolsa, sagat dokuza, ona eýýäm men uklap bilerin. A ýöne günbatar bölümlerinde, ýagny häzirki uýgurlaryň ýaşaýan bölümlerinde sagat on birde, on birden soňra gün batymy bolýar, gün ýaşýar. On birden soňra gün ýaşandan soňra ýene-de gönümel uklap bolanok, a bir sagatlap, iki sagatlap güýmeniler, aýlanylar. Onsoň sagat bir, iki. Aýdyşlaryna görä, sagat üçe, dörde çenli hem ýatylman, ondan soň ýatylýarmyşyn. Iň soňky onunjy ýumudam Hytaýdaky çagalaryň sany. Bu, elbetde, köpleri gyzyklandyrýan bolmaga çemeli. Mundan öň, ýagny iki müň näçenji ýyllardan öň Kuba bolan düzgünlere görä, maşgalada iň kän bir çaga rugsat berilýärdi. Gyz çaga bolan ýagdaýynda, gyz çagany öldüripdirler, aýrypdyrlar. Çünki ogul bir hemme ýerde diýen ýaly, ähli kulturalarda diýen ýaly, bir milletiň Bir hojalygyň dowamy, ýagny dowamaty. Şo sebäpli hem şu wagt Hytaýdaky gyzlaryň sany oglanlara garanda has köp aýdylýar. Bu-da oglanlara gyz ýetmezçiligi döretýär. Häzirki döwürde buny ýaşaýarlaram. Şoň üçinem Hytaýdaky LGBT-leriň sany has artýar. Häzir bolsa olar ýaly bir çagaly düzgünler aýryldy. Eger-de isleseň, iki çaga, üç çaga doguryp bilersiň. Sen näçe çagany ýetişdirip, olary saklap, ulaldyp. kemala getirip bilseň, näçe çaga bolsa-da ýetişdirip bilersiň. Ýöne indi hytaýlaryň özleri köp çaga dogurmagy islänoklar, sebäbi Hytaýdaky ekonomika ýagdaýlary, adamlaryň köp zat islemeleri sebäpli çagalaryny o ýerde okatjak, bu ýerde okatjak, ony geýdirjek, muny geýdirjek, şolar ýaly islegleriniň köpelmegi bilen we Çagalaryň deň-duşlary eýýäm ýokary derejelerde, mekdeplerde, zatlarda okap, gowy ylym alyp, bilim alyp gezýänlikleri üçin beýlekiler hem öz çagasynyň şolar ýaly bolmagyny isleýärler we olar ýaly edip bilmedim, edip bilmejek ýagdaýlarynda-da çaga dogurmakdan ýüz öwürýärler we çaga dogurman ýaşap ýören hytaýlar, maşgalalaram bar. Hytaý baradaky tanyş, nätanyş, geň, aýylganç käbir zatlar bilen tanyşdyk dostlar. Ýeneki wideolarda görüşýänçäk özüňize goja serediň.